نها هەڤپەیڤینەکە لەگەل هەلبەستڤانێ کوردیێ مەزن شێرکۆ بێکەس. بەرێز شێرکۆ بێکەس، زۆر کێفخۆشم لەگەل جەنابت قسە بکەم، بەخێڕ بێن ئەز گای سپێشل برۆدکاستینگ سێرڤیس لە ئەوسترالیام. هەر بژیت، سوپاسانەکەم. لە پێش چەند رۆژ شعری جەنابت لە ناو پرتوکەکیدا بە سوێدی بڵاو بوو، دخوازی بە رێگای شعرەکە بۆ خەلکی سوێد چ بڵێی؟ مەبەستتان لە دوا بەرهەمی وەرگێڕراوە بۆ زمانی سویدی؟ بەڵێ. ئەوە یەکێکە لە با بڵێین قەسیدە درێژەکانم کە لە کاتی خۆیدا لە دوورخراوەییە لە ڕۆژئاوای عێراق لە ساڵانی حەفتا و پێنج تا هەشتا و نۆ لە ڕومادی، لە ناوچەی بەغدادی کە ناحیەیەکی تەریک و بچووک و گۆشەگیرە لەسەر فورات، لەوێ ئەو قەسیدەیەم لە کاتی خۆی دایە ئەو چامەیە، ئەو شعرە درێژەم نووسی و ئەمە بووە بە دووهەم کاری وەرگێڕراوی من بۆ سەر زمانی سویدی کە شاعیر کاک خەبات عارف وەری گێڕاوە و سۆن ئەکسلسۆن کە ژنە سویدییەکی بەناوبانگە لێرە، و لە ئەوروپاشا شاعیرە و هەروەها وەرگێڕە و ڕۆماننووسە، ئەو پێشەکیەکەی نووسیوە و بەر لە چەند ڕۆژێک لێرە کەوتە بازاڕەوە. بە هیوای جەنابت چییە بە بەڵاوکردنی ئەو پرتووکە بە زمانی سویدی؟ بێگوومان لێرە خۆ دەزانیت مەسەلەی تەرجوومە بە تایبەتی مەسەلەی پردی بە یەک گەیاندنی ئەدەبی کوردی لەگەڵ تێکەڵاو کردنی بە ئەدەبی جیهان ئەبێ هەر لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە بێت هەڵبەت ئەبێ هەر لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە بێت دیارە لێرەشا مەسەلەی وەرگێڕانی باش لەگەڵ ناباشە ئەبێ لە یەکتری جیا بکەینەوە و دیارە ئەوە کارێکی هونەرییە یەعنی ئەفراندنێکە لەسەر ئەفراندنێکی تر ئیبداعێکە بۆ ئیبداعێکی تر و لەو ڕێگەیەوە ناسینی شعری کوردییە بە خوێنەرانی سویدی و خۆشمان لەم وڵاتە ئەژین لەبەرئەوە پێویستە یەعنی هاوبەشیکردنێکمان هەبێ یا بەشداری بوونێکمان هەبێ لە مەسەلەی کولتوورییە بۆ تێکەڵ کردنی یا بۆ ناسینی و یا بۆ کردنەوەی پەنجەرەی شیعری کوردی لەسەر ژیانی ڕۆشنبیری و ئەدەبی سویدی. ئەمە دیارە ئامانجە گەورەکەیە و جگە بەڵێ و جگە لەوەشر بوونی خۆم وەک ئەندامی یەکێتی نووسەرانی سوید و پینکلۆب لێرە ئەبێ ناو بە ناو کارێک ئەو کارانەیان نیشان بدەین کە ئێمە بەردەوامین لە مەسەلەی نووسین و مەسەلەی بەرهەمی خۆمانە. باشە ئەمانجی پیرۆز دەکەن هەڵبەتە لە بۆ ئەو کار. بژیت. وەکی منالەکی شێرکۆ پێکەس بە باوی خۆی کە گەورە شاعرەکی ناودارە سەربلند بوو هەروەها لە دەربارەی کورد و کوردستانی خۆیدا بە هیوایەکی گەورە بوو ئایا شێرکۆ بێکەسی کە ئەمڕۆش لە تاراوگە ئەژی، لە کاتەکیدا کە زۆربەی کوردستانی عێراق لە بن دەستی کوردەکان بە خۆیدایە، شێرکۆ بێکەسی لە سوێد لە دەربارەی خەون و هیوای شێرکۆی مناڵدا چ ئەتوانە بڵێ؟ مناڵی وەک ئەزانن مناڵی سەرچاوەی گەورەی هەموو کەسێکە وەک خەون وەک پاشە ڕۆژ مناڵی من ئەگەرچی وەک مناڵی خۆم مناڵیەکی تاڵ و تفت و ژیانێکی پچڕ پچڕ و لە حەو ساڵیە بووم کە باوکم کۆچی دوایی کرد مناڵیە کە کەمترین زەردەخەنەی تیا بوو و مناڵیە کە دوایی هەمووی بێوەژنکۆشی بوو بۆ دایکم هەژاری بوو وەنە دارایی بوو. بێگومان هەموو جارێک لە لای هەر ئەدیبێک مەسەلەی ئاوڕدانەوە لەو سەرچاوانە لە مناڵی ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بەردەوام گێژەنی ئیبداعی ئەدەبی بۆ دروست بکات، بەردەوام خەون خەون ببینێتەوە بە ڕۆژانی ڕابردوێ و بۆ ئەوەی کە بەرەو پاشەڕۆژێک، بەرەو هیوایەک، بەرەو ئامانجێک مل بنێ کە لە خەونەکانی لە مناڵییە ڕەنگاو ڕەنگیان کردووە منێک کە ئێستا لە ئاوارە ئەژیم وەک زۆر کوردی تر هەڵبەتە ئەوە بۆ چەند ساڵی پێشوو ئەگەڕێتەوە و هەر لە شاخەوە لە کاتی خۆیدا لە کۆتایی هشتا و ششە ئەو کاتانەی کە من وەک یەکێک وەک نووسەرێک وەک شاعرێک لە بەرگەڵو لە شۆڕشی تازەی کورددا لەوێ بەشداریم ئەکرد، هەر لەوێوە لە کۆتایی هەشتاکانا من بەرەو دەرەوە هاتم بەڵێ. و لە پێشا لە سوریا ماوەیەک و دوای ئەوە لە ئیتالیا و لە دواترا من هاتمە ئەم وڵاتە بێگومان. یەکێک لە گەورەترین خەونەکانی هەموو ئاوارەیەک ئەوەیە کە ڕۆژێ لە ڕۆژان بە ئازادی و بە خۆشی بگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی، هەڵبەتە ئەو فرسەتە لە دوای ڕاپەڕینی گەورەی میللەتەکەمان لە باشووری کوردستانا لە هەزار و نۆ سەد و نەوەد و یەک ڕووی دا، ئەو ڕاپەڕینەی کە ئەتوانین بڵێین وەرچەرخانێکی گەورە بوو. لە مەسەلەی سیاسی میللەتەکەمانە، چونکە بەشێکی زۆری وڵاتەکەمان لەو بەشەدا لە باشووری کوردستانە ئازاد بوو و منیش ئەو کاتە هەر دوای ئەوە بە شەش حەو مانگێک گەڕامەوە و لەوێ بەشداری هەڵبژاردنم کرد و بووم لەلایەن لەسەر لیستی ساوس و لەلایەن خەڵکی کوردستانەوە هەڵبژێررام و چوومە پەرلەمانی کوردستانەوە و ماوەی دەوری دوو ساڵێک لەوێ لە دوای ئەوەی کە پەرلەمانی کوردستان هەڵبژێراوی میللەتەکەمان بڕوای خۆی دامێک یەکەمین پۆستی وەزارەتی ڕۆشنبیریم ئەو کاتە وەرگر بەڵام ئەوا دوو ساڵێکی کەمتر خایەن و لە دواییدا من دەستکێشانەوەی خۆم قەراردا و بڵاوکرایەوە بێگومان هەموو کاتێک گەڕانەوەی لە ئاوارەییدا مەسەلەی مناڵی و یادگارەکان و ڕابردوو بەردەوام ورد ئەبنەوە و بەردەوام زۆر ئەبن. مەم. یانی وەک ئەوەی وەک ئەوەی کە لە تەنیاییە بیرکردنەوە بە تایبەتی لە ئاوارەییە هەموو شتەکانی مناڵی ڕابردوو سەر لە نوێ ئەژێنەوە تەنانەت ئەو شوێنانەی کە لە کاتی خۆیدا تۆ بایەخێکی زۆرە پێ نەدابوون چ وەک شوێن چ وەک ناو چ وەک یادگار ئەوانە جارێکی کە سەر لە نوێ زیندوو ئەبنەوە و ئەژێنەوە یانی خەون بە تایبەتی بۆ شاعێر و مناڵی بۆ شاعێر هەمیشە وەک گیانی شعر وان و ئەگەر ئەو خەونانە نەبن شعر نابێ چونکە شعر خۆی خەونە و پاشەڕۆژیشە. بەڵێ شێرکۆ بێکەسی شاعر لە ئەڤ قۆناغی حەساسی مللەتی کورددا ئەخوازە بۆ مللەتی کورد چ بڵێ و یان چ هیوای خۆی هەیە لە مللەتی کورد؟ هەڵبەتە ئێستا زامێکی گەورەی ئێمە بە قوڵایی مێژوومان بە قوڵایی مێژوومانە ئیستا خوێن دەشۆڕێنێتەوە من پێم وایە فرسەتێکی گەورەی میلەتەکەمان فرسەتێکی ئاڵتونی گەورە فرسەتێکە لە مێژووی ئێمەدا زۆر کەم دووبارە بۆتوە هەر نەبووە بۆ ئێمە دروست بوو بەڵام بەداخەوە بە داخی گەورەوە کە شەڕی ناوخۆی خۆمان یەک نەبوونی خۆمان وەک ئەبینین ئەو فرسەتەی ئێمە یا ئەو دەرفەتی ئێمەی بەرە هەڵدێر برد و لە دواییشدا ئەوەی ڕاستی بێ مەسەلەی هێنانی دوژمنی میللەتەکەمان بە دەستی خۆمان بۆ سەر خۆمان ئەبێتە گەورەترین کارەساتێک لە لە دو ڕۆژەکە لە دو ساڵەکانی سەدەی بیستەما من پێم وایە مەسلەی ئێستای ئێمە هیچ چارەیەک، هیچ ڕێگایەک نییە جگە لەوەی کە لە ڕێگەی خۆشەویستی، لە ڕێگەی گفتوگۆوە، لە ڕێگەی عەقڵێکی کراوەی شارستانییەوە بتوانین بڕوانینە یەک و بتوانین هەر خۆمان ساڕێژی ئەو زامە گەورەیە بکەین و کەسی تر ناتوانێت ساڕێژی ئەو زامانەمان بۆ بکات جگە لە خۆمان. من پێم وایە گەورەترین هیوا یانی گەورەترین هیوای ئێمە ئێستا لەوەدایە کە گیان بدا کە گیان بدا و لە دەستمان بچێ من پێم وایە لەم سرە مەرگەدا گەر بتوانین تەنها ڕێگە ئەوەیە کە جارێکی تر بتوانین بە ئەو مێژوەدا بچینەوە و بتوانین هەمومان لەسەر مێزێک مێزگەرد دێکۆبینەوە و بە گیانێکی پاکەوە و بە ڕۆحێکی گەورەوە کە کوردایەتی و خۆشەویستی و ئازادی میللەتەکەمان بخەینە سەر و هەموو مەسەلەیەکی تری تەنگەبەرەوە، چ حیزبایەتی بێت، چ مەسەلەی بنەماڵەیەک بێت، ئەوە من پێم وایە لە ئیستا ئیستە بێ یا سبەی نەبێ هەر کاتێکی تر بێ، ئێمە پێویستمان بە یەکتر و بە دەستی یەکتر و بە ڕۆحی یەکتر و بە جلی یەکترە. بەڵێ. ئەگەر ئەوە نەبێ من پێم وا نییە، من ئەگەر ئەمەیان ڕوو نەدات، من پێم وایە پاشەڕۆژێکی ناخۆشتر وەک هەر کارەساتە تراژیدییەکانی تری ڕابرد و هیچان چاوەڕوانمان ئەکاتەوە. بەڵێ ژمارەکی گەورە لە کوردەکان لەبەر نەبوونی دەمۆکڕاسی، لەبەر ژیانی دژوار، لەبەر بەلەنگازی دخوازن لە کوردستان بڕۆن دەرەوە و بۆ ئێوان ئەوروپا و ئەمەریکا و ئەوستڕالیا وەکی بەهشتەکی لەبەر چاوانە بەڵام لە ئەوکاتی کوا دڕۆن بە چاوی خۆی دبینن کە بەهشت لە ئەف دنیا بە دەسخستنی بەهشت هێسان نینە و ژیانی لە تاراوگە لە دەرەوە زۆر زەحمەتە بۆ کوردەکانی کە ئەمڕۆش لە دەرەوە دەژین هێچ گۆتنەکی جەنابت هەبێت. بەڵێ بێگومان ئەوە وایە یانی ئەو وەختەی کە وڵاتێک مەسەلەی دەرامەتی تیا نامێنێ ژیانی ئابووری ئەکەوێتە خانەی سفرەوە گەنجانی ئەو وڵاتە خەون بە شوێنێکەوە ئەبینن کە بتوانن هەندێک یان بەشێک لە خەونەکانی خۆیان و لە ژیانی خۆیانی تا ببین لە کوردستانی ئێمەدا ئێستا و بە تایبەتی لە باشووری کوردستانە ئێستا دوای شەڕێکی چەند ساڵی ناوخۆ دوای ئەوەی کە ئێستا دەرامەتی ئینسانی کورد لەوێ گەیشتوتە ڕادەیەکە ئێجگار گرانیە یانی جۆرێک لە قات و قژیە لە کاتی وا ئەبێ گەنجێکی کورد بیر لە چی بکاتەوە لەو کاتانە هەموو باسکردنەیەکی ئازادی و دیموکراتی بۆ برسیەک بۆ یەکێک کە هیچ هیوایەکی نامێنێ ناکاتە هیچ لەبەرەوە نەکەس گوێ لێ ئەگرێ و ئەگەر لە کاتێکیشە تۆ باسی ئەوروپای بۆ بکەیت و پێی بڵێ وایە یا وا نییە ئەو ئاسانترین پرسیاری خۆی ئەکاڵی تۆ بۆچی لەوێی لەبەر ئەوە ینی لە ڕاستیە مەسەری قسەکردن بۆ خەڵکی لە ڕۆژێکی وا کە بەڵام دیارە بێگومان بەداخەوە ینی ئەو هاتنە دەرەوانە مەخاتری خۆی مەترسی خۆشی هەیە بۆ هاتنە دەرەوە وەگەزانن لە ڕۆژانی ڕابردووە چەندین لاوی کورد لە بە دەستی ژەندرمەکانی تورک لە سەرەو سنوورانە شەهید کران و کوژران یەعنی و ئەمە یەکەم جار نییە و بەر لەوەش هەر ئەمانە ڕووی داوە ئێمە ناتوانین بە ڕاستی لە حاڵەتی وا هیچ بە کەس بە کەس بڵێین یەعنی پێیان بڵێین مەیەن یان وەرن یان بڕۆن یان چی بکەن یەعنی ئەو کەسە خۆی بڕیاری خۆی ئەدا کە بڕوات یان نەڕوات بێگومان ئاوا بۆ بەتاڵ بوونەوەی وڵاتێک بەتاڵبوونەوەی وڵاتێک لە سەردەمێکی وا وا وا نەگریسدا، لە سەردەمێکی وا جەنجاڵدا و بەتاڵبوونەوەی وڵاتێک لە هێزی مێشک و بازووی لاوەکانی خۆی لە خۆیدا، ئەمەشیان دیسانەوە کارەساتێکە کە بەسراوە بە کارەساتەکانی ترەوە. بەڵێ. بێگومان بەڵێ. ئەم بارودۆخەی ئەمڕۆ. بارودۆخێکی تاڵە بە تایبەتی لە خوارەوە لە باشووری کوردستانا و هەروەها لە وڵاتەکەمانا هەمووی بە ڕاستی لە هەموو کوردستانا لەبەر ئەوە چی ئەڵێیت هەرچیەک ئەڵێیت دەربارەی ئەوروپا دەربارەی ئەمریکا دەربارەی وڵاتانی تر لای کەسێکە برسێتی، لای کەسێکە هیوای نەماوە، لای کەسێکە هەموو دەروازەیەکی لەسەر داخراوە، لای کەسێکە ئاوە ڕاتەوە بە چواردەوری خۆیا تەماشای دۆزەخێک دەکات، ناتوانی هیچ قسەیە بکەیت. باشە بڕێز شێرکۆ بێکەس زۆر سپاس لە بۆ ئەو چاوپێکەوتن ئەگەر بتوانبی لە دوای چاوپێکەوندەدا شارکی خۆی بۆ گوێدەڕانی مە پێشکێش بکی مان زۆر کێف خۆش دبن و سوپاس تارب. زۆر سوپاستان ئەکەم و دیارە من سڵاوم بۆ هەموو یەکە یەکەی ئەو کوردانەی کە لە وڵاتی ئوسترالیا ئەژین بە هیوای ئەوەی کە ناو بە ناوێک بتوانین ئاوا پەیوەندی لە ڕێگەی ڕادیۆی ئێوەوە و دەنگی خۆمان بە بەوانی خۆشەویست بگەیەنین لە هەر شوێنێک هەن بەڵێ باشە من دوو شعری بچووک بچووکتان بۆ ئەخوێنمەوە سەر سەران دە فەرموو. ئەگەر لەناو شیعرەکانما گوڵ دراوێشنە دەرەوە لە چوار وەرز وەرزێکم ئەمرێ ئەگەر یار بێننە دەرەوە دوانم ئەمرن ئەگەر نان بێننە دەرەوە سیانم ئەمرن گەر ئازادی بێننە دەرێ ساڵم ئەمرێ و خۆیشم ئەمرم. لە نێو هەموو کتێبخانەی شەوا من یەک کتێبم هەڵبژارد ئەویش یاداشتی تەنیایی ئەستێرەیەکی غەریب بوو لە نێو هەموو گۆرانێکانی چیادا من یەک گۆرانیم هەڵبژارد ئەویش گۆرانی ئازادی دار بە ڕوویەکی شەهید بوو لە نێو هەموو خەونەکانی یادگارە من یەک خەونیانم هەڵبژارد ئەویش خەونی زەردوسووری مناڵی بوو بەڵام من خۆم نە ئەوینی خاک و خۆڵی کوردستانم هەڵبژارد و نە ئەوینی چاوی دایکم، کەچی هەردوو لە گشت ئەوینێکی دیکەی دنیای گیانم ڕووناکتر و گەرمتر و